Beth yw'r llyfr? Wel, Asterix a Helynt yr Archdderwydd, neu yn y Ffrangeg gwreiddiol, Astérix et les Goths, y stori lle mae gwyddoniadix y derwydd yn cael ei herwgipio gan gang o Gothied sy'n awyddus i gael gafel ar y ddiod hud, ac mae Asterix ac Obelix yn dod i'w achub e a chreu lot o drwbl i'r Gothied. Pam dewis cyfieithu'r llyfr hyn? Wel, uh, mae'r llyfr gwreiddiol yn eitha hen, uh, trydydd un yng nghyfres Asterix yn wreiddiol, fe gafodd ei gyhoeddi nôl yn 1963, o'n i jyst yn un mlwydd oed pan gath ei gyhoeddi, um, ac mae'n dod o'r cyfnod cyn i straeon Asterix ddechrau dod yn fwy soffistigedig ac i steil yr arlunwaith ffindio'i le yn ei awl. Felly oedd yna lot amdano fe um, oedd yn her ac angen eitha tipyn o waith meddwl amdano fe. Beth oedd yr her? Wel, mae'r stori bron iawn yn 60 blwydd oed ac fe gafodd hi sgrifennu pan oedd y byd yn gwbl wahanol, a gwir y gwir, uh, oedd yr ail ryfel byd dal yn ffres yn y cof, Oedd pryder mawr am ryfel niwclear, am yr Undeb Sofietedd falle yn ymosod um, a dechrau rhyfel byd arall, um, ac oedd yr Almain, wrth gwrs, ar y pryd wedi cael ei rhannu yn ddwy. Uh, a mae'r stori yma yn mynd â ni i'r Almain, a ti'n gallu gweld rhywfaint o arlliw yn y stori, o'r ffordd oedd pobl yn Ffrainc, ym Mhryden, fan hyn yng Nghymru, yn dal i feddwl am yr Almaen ar ôl yr Ail Ryfel Byd ac yn wir y Rhyfel Byd Cyntaf hefyd. Mae'r Gothied, sef yr Almaenwyr i bob pwrpas, yn cael eu portreadu fel pobl filwrol tu hwnt. Maen nhw'n gwisgo helmets pickelhaube o gyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf ac mae yna rhyw dwtsh o elfennau o'r Ail Ryfel Byd yn lliwio'u byd nhw yn y llyfr hefyd. Pethau fel yna oedd ar feddwl pobl yn y 60au a'r 70au. uh, a pan o'n nhw'n meddwl am yr Almaen, pethau fel yna, oedd yn mynd trwy meddyliau nhw. A fi'n cofio, uh, oedd yna ffilm, uh, ffilm ryfel ar y teledu, bob nos sil yn y 70au, na beth oedd meddylfryd pobl ar y pryd. Um, ond ers ni, mae'r byd wedi newid yn llwyr a'r ffordd mae pobl yn gweld yr Almaen erbyn hyn uh, wedi newid yn gyfan gwbl. Felly, yr her fwyaf i fi yn addasu'r llyfr yma yn 2021 oedd i gadw'r hen ffordd o feddwl mewn cof, gan ei fod yn rhan annatod o'r stori, ond i wneud y stori yn berthnasol i bobl heddi, heb golli hanfod y gwreiddiol, ac i wneud y stori yn berthnasol i ddarllenwyr Cymraeg. Sut nes i wneud na? Wel, uh, pan oedd Gosini ac Uderzo'n creu stori Asterix newydd sbon, o'n nhw wastad yn rhoi eitha tipyn o waith meddwl ac ymchwil mewn i'r cefndir, Ac er nag yw Asterix o bell ffordd yn yn gofnod hanesyddol cywir, mae yna lot o wirionedd hanesyddol cyffredinol o gyfnod y Gallied a'r Rhufeiniaid yn perthyn i'r straeon, ac wrth gwrs, i ni yng Nghymru, mae Asterix yn dod o Wlad Gâl, ac oedd y Galliaid yn Geltiaid, ac oedd eu iaith nhw yn debyg iawn i'r Frythoneg, sef yr iaith wnaeth y Gymraeg ddatblygu ohoni. Felly, mae gyda ni um, y cysylltiad diwylliannol uniongyrchol na gydag Asterix mewn ffordd, um, yn ogystal â'r ffaith fod y Galiaid yn gwrthwynebu y Rhufeinied, yr gormeswyr o Rufain, um, ac maen nhw'n cael y gorau arnyn nhw bob tro. A'r gyffelybiaeth fanau i ni yng Nghymru yw, wrth gwrs, Cymru yn erbyn Lloegr. Be sy'n Gymreig am stori Asterix a gang o Gothied? Yym, wel, be sy'n ddiddorol am Asterix a helynt yr Archdderwydd yn benodol yw bod 'na ryw fath o Steddfod Genedlaethol Galaidd yn cael ei chynnal yn y llyfr. Ac um, mae'r Steddfod yma yn hanfodol ar gyfer gweddill y stori. Um, a na rhywbeth dychmygol oedd y Steddfod yma o bell ffordd. Yym, oedd rhywbeth uh, digon tebyg wir yn digwydd yng Ngwlad Gal yn ystod amser Asterix, uh, pan nath Iwl Cesar sgrifennu am i hanes e yn gorchfygu Gwlad Gal, fe nath e sôn fod y derwyddon o bob rhan o Gal yn cyfarfod unwaith y flwyddyn yn ardal llwyth y carnwtes neu y bobl gorniog, neu corniaid fyddai'r ffurf Gymraeg fodern um, ar ei enw nhw. Um, oedd hi ddim yn steddfod fel i ni'n nabod y steddfod heddiw wrth gwrs, ond oedd gallu dod â'r syniad o steddfod mewn i'r stori yn ddigon o fachyn i ddod ag elfen cwbl Gymreig mewn i'r antur, a fydde dim un iaith arall wedi gallu wneud na um, mewn cyfeithod o'r llyfr yma. Uh, ac wrth wneud ni, O'n i newid pwyslais y stori rywfaint o fod yn Galiaid yn erbyn y Gothiaid i fod yn fwy o gythrel y cystadlu eisteddfodol. Felly, yn y Steddfod 'ma yn y llyfr, mae gwyddoniadix yn ennill yr ornest i gael ei ethol yn archdderwydd, ac mae e'n gorfod cystadlu yn erbyn lot o dderwyddon eraill uchel ei parch um, am y swydd 'na, ac mae enwe'r dirwyddon 'ma i gyd yn adlais o enwau archdderwyddon yn Steddfod ni. Mae gyda ni Hufa o Ynys Môn a lot o hwyl gyda'i enw fe. Roedd Hufa Môn yn archdderwydd go iawn nôl yn yr oes a fu. Mae gyda ni Cynanos, sef yr archdderwydd Cynan, oedd yn fardd enwog ac yn sensor dramâu i'r Llywodraeth. Mae Elerix mewn na, mae Tilslix mewn na, ac mae'r archdderwydd uh, o Frython, James Niclax, mewn na hefyd. Um, ac os ych chi'n gwybod pwy yw pwy yn hanes uh, Gorsedd y Beirdd, Fe welwch chi fod rhyw fath o ddilyniant cronolegol yn enw'r derwyddon 'ma. Yym, a ma'r llyfr hefyd yn llawn hiwmor sy 'di seilio ar y Steddfod, a lot fawr o jôcs a chwarae geirie sy'n perthyn i fyd creu cynganeddion. Fi 'di sôn am enwe'r derwyddon, beth am enwe'r Gothiaid? Uh, Wel, beth wnaethon nhw yn y fersiwn wreiddiol yn Ffrangeg oedd gorffen enw pob un o'r Gothiaid gydag ic. a fe sy'n paratoi rhestrau, pob math o restrau o enwau Cymraeg doniol a llyfr yn cwpla gydag ic. Uh, ond yn y pen draw, benderfynus i newid y diwedd o ic i man, a falle fod man i ni yn fwy Almeinig nag yw ic. So, yn Asterix a Helynt yr Archdderwydd, mae gyda ni gothiaid o'r enw Mini Bob Man, Mana Man, Clebar Coman, Jaman, os ych chi'n dod o Gaernarfon, chi'n gwybod beth yw Jaman yn iawn. Uh, a llwyth o rei eraill fel Plisman a Fforman. A beth o'n i'n trial wneud fanna oedd ffeindio'r hiwmor Gymreig yn y stori a'i wneud yn berthnasol i ni sy'n dewis darllen y llyfr yma yn Gymraeg. Um, a'r peth allweddol arall nes i'n wneud er mwyn rhoi hyd yn oed mwy o liw Cymreig i'r llyfr oedd yn newid y teitl o gyfieithiad uniongyrchol o Asterix et les Goths, neu Asterix a'r Gothiaid, i Asterix a Helynt yr Archdderwydd er mwyn ei wneud e bach yn fwy perthnasol i'r gynulleidfa Gymraeg ac i adlewyrchu'r ffordd mae'r stori'n cael ei gweud yn yn fersiwn ni. A hefyd o'n i'n meddwl falle bod Goth erbyn hyn, yn awgrymu rhywun sy'n gwisgo mewn du a gwyneb gwelw gyda nhw, um, yn fwy falle na, na'r gothiaid o ryw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Beth i fi meddwl am y llyfr sydd wedi cael ei gyhoeddi? Uh, Wel, pen ddechreuais i ar y gwaith, o'n i ddim cweit yn siŵr siwrd fydde'r addasiad yma yn gweithio mas, Um, ond wrth ddarllen y stori wreiddiol unwaith eto cwbl o weithiau, a dechrau meddwl um, beth allen ni wneud gyda'r stori. Fe ddechreuodd y syniadau lifo, um, a syniad y steddfod oedd un o'r rhai mwyaf, a wedyn ffeindio ffordd resymol o roi'r syniadau yma ar waith yn y cyfieithiad oedd eisiau gwneud, heb i fforso nhw mewn i'r stori, achos mae popeth yn gorfod uh, wneud sens o fewn fframwerth y stori wreiddiol, nid yw'r peth ddim yn gweithio o gwbl. Um, ond beth sy'n ddiddorol, yw cyn bod unrhyw addasiad yn cael ei gyhoeddi o lyfrau Asterix, mae yna ddarllenydd annibynnol yn gorfod paratoi adroddiad am y cyfieithiad. A beth oedd yn neis oedd bod y darllenydd Cymraeg wedi gweld ac wedi deall y rhan fwyaf o'r jôcs, falle ddim y jôcs i gyd bob tro, ond y rhan fwyaf ohonyn nhw. felly mae yna ddigonedd mewn i bobl gael ei ffeindio, i gwerthfawrogi nhw, i chwerthin arnyn nhw a a'i mwynhau nhw a gobeithio hefyd. Uh, achos sy'n byd yn well na chlywed rhywun yn chwerthin nerth i ben am ben joc dda neu am weithiau joc fach corni falle. Um, ond o ran yr addasiad, fi'n meddwl taw hon yw un o'r straeon Asterix uh, Cymraeg gorau, o ran pa mor Gymreig yw hi. Um, ac er bod fi'n gweud hyn yn hunan, fi'n credu fod yr addasiad yma yn un eitha clefar, um, a fi'n gobeithio y bydd y darllenwyr yn cytuno hefyd. Ac i gloi, y teitl yw Asterix a Helynt yr Archdderwydd, y pris yw 6 ffint 99, mae ar gael o'ch siop lyfrau leol, ar y we gan lyfrwerthwyr fel Gwales ac Amazon, neu ar wefan y cyhoeddwyr, sef dalenllyfrau.com.